Bi Boris Strauss çavên min jî wekî tarîxa çemsoran dişewit niha sê rojin zeman jî bi min re ji alî koronayê ve hatiye dagirkirin. Di sekneke fezayî de ez û zeman qala êşa hestiyên xwe dikin ji hev re. Koronayê movikên min û zemên bi hev ve girêdane. Vîrusên erjeng ên nû bi hêza hespên kevin ên yewinan ji du hêlan ve me radikişînin çirkeçirka hestiyên me Tevî qirçîna gotinê dibe û bi hesreta sê milyon sal ez û gotin hevdu hembêz dikin. Eşq çi ye ey zeman? Çavên pênasekirinê nikare eşqê bibînin. Bes eşq bi gotineke mirî jî bibe gotin sax dibe. Ey kovan! Kokteyleke çayê çêdikim ji gihayên li malê, leymûnê digvêşim, hêsirên min jî pê re diniqirtin hundirê fîncanê. Ez im nexweşê salê, hêsirên xwe vedixwim, vê gavê û çavên min xeyî dîne ji kitêbên li ser masê, bibore Strauss, çavên min jî wekî tarîxa çermsoran dişewitin niha. Nikarim bi te re werim parzemîna Amerîka û bibim etnologê nijada gotinan. Di çavên min de şewt di qirika min de tirşahî. Dekal ser palgehê rûnî û rojnivîska xwe binivîsînî ez benî. Heke ev kuxika ziwa bihêle helbet ez ê binivîsînim bay Grotowski. Ditirsiyam tu dawa lîstikvaniyê li min bikî. Grotowski biliya û çû di nava kitêba xwe de niviya. Min got qey welatê min di pozê min de digirî. Loma peçete di ber re nagihîne. Bay Grotowski serê xwe di nav rûpelên kitêbê re derxist û bi dengekî xilmaş got, Bay Kovan, heke hembêza hevokên te ji nava welatê te ne firehtir be, here qelema xwe ji xwe re bike tabût û xwe di goristana hevokên xwe de bi nax bike Tevan Baygrutosky hevokên min destên welatê min bi nava welatê min ve girê dane welatê min êdî nikare serê xwe û min bi xwe yek û nîvê şevê ye saet du gawa diavêje zeman bi ser xwe de dikeve dengî qirtçînê ji do û sibê tê û kêlikên şikestî diweşin mista min Heta niha kitêbê min ji min re negotibûn hestiyên zemên hene, hestiyên şikestî yên kêlikên ji mista xwe rû dikim ser masê, mase dibe goristana heterotopîk a hemû şerên mirovahiyê. Gunehên mirovahiyê ji tilikên min diniqitin ser klavyeyê û qêrîna hemû zarokên bavkiştî dertê ji devê wordê. Li ser vê sahneya Dinyayê koro e zarokên bavkuştî strana qîrînên kurdî bexşê tunebûna guhan dike, mirin jî bi kurdî disirê ji zindiyan re, mirin disirê û ez li guhê welatê xwe digerim li Etlasa gotinê, Nivîs dibe welat, zeman dibe netewe, maseya min dibe parzemîneke neewle, û ez dibim oto sirgûniyekî hergele zivêr dibin ji monotoniya muzîka Farid Farjad, şerab û cixareyê. Hundirê devê min tijî dibe bi hemû temên nexweş ên dinyayê. Radibim diçim pêşgehê. Derê dolabê vedikim. Çi çêbikim, çi çêbikim. Tiralî barê min sivik dike. Sucuk û du hêkan derdixim. Derengê şevê ev ne min dibe tilî ne ne bi bêhna xwe cîranan ji xewa xweş vedijiniqîne. Xerabîya dinyayê bi ser avê nakeve. Em bela sebib li vê perava jiyanê li benda xerabîyê nesekinîne birêz dermot helay. Sebir bik niha avê xirabî vexwariye. Gavek din xirabî wê avê vexwe û bi ser avê bikeve kovan. Devê kitêbê digirim û deriyê hişê xwe vedikim. Heke li dinyayê nivîskarekî karibe Bi qasê Îrlandiyan çiroka absurdê ewqas xweşik bike hebe ew jî Îrlandî ye.